skill advances and usa right angoziva chete kuti makarifunga sei zita eh, akantaura ndichida izo eh. eh, ndinopesa wangu ari pasa andiri sitakaronga sikirire kudii pekunyenga chii mapepi ani maona eh. saka iye ana azvitora serious ndobva ndazvitora chii eh. serious eh. ndikati alright shamwari saka ini zvandoita manje ndezvekuti ndichisasa nechi nebhebhi andiko tikaita tichitaurirana taurirana paya paya hmm. ndomboribvunza kuti ah ne wangu unoi unofarira uchi nyika ipi what is uchi your favorite country obva wati uchi south africa hmm. and ndobvunza kuti why hmm. uchifarira chi south africa anomuona obva ati chi obva andiudza chi reason yake obva iye achandibvunzawo kuti chi ko unofarira chipi nyika ipi nyika ipi yeah. ndobva ndati chi usa anobvunza kuti why ndobva ndati i love ndotura chi iwangu yeah. i love you ndobva ndaisa makoma matatu ndobva ndati sa without any sa right iye anenge ndo way iway yekukanda shoko kuchi yeah. kubebe alright right. Eh, mungaita umwe mubvunzo monoda umwe mubvunzo mogona kutaridza kuti mogona kungowana umwe mubvunzo mukuruwa tikuona mukuruwa mvura kakuri kutonora oh, nyaya dzemvura eh, nyaya dzemvura eh, mvura isikiriwo rangu randakaaplaya eh, nyange ndikaita smari eh. ezika nyange ndiye mari yakawanda zve eh. ingosvika ndotora ndotenga mvura yecoin mm. ndofamba ndakaibata mm. ikangopera ndotsvaga pekuitenga futi ungaita umwe

ndofunza kuti chii neshamo pane zvekubvunza mm. uyu mubvunzei kuti eh, wangu chiwas iwo chakazoita kuti undijoine chii right chii chakaita kuti ujoine mukomana ah, undijoine mukomana mm. zvangoitika ndezvekuti ndaiva nefoni yangu yandaiva nayo mm. saka nemusikana wandainyenga

eh, eh, ndida kwamasarira eh, mungatsvetawo umwe here mubvunzo samoenda nguva yekumba ah, madhiri ekumba wawakawo madhiri ekumba oda kudoitiwa iti mubvunzo ndinakatarisira manje mm. eh, ndingati uyu uravo saranji eh, vana ndakatarisore kuti saranji ayo musati zvoreve mm. mukati zvoreve riri complicated alright mukati nderei nderei eh, iri iri ndo ratinoshandisa paya paya pakuti pakunyepa kati chinyenga handiudzi shuwa munhu eh. eh, handiudzi rangu vadodimo muno eh. mustreet eh. mamai chao chao takadomashandisira skiriri mfana unongokuta vane vana azurudai ah, foni yanga iri moto tete kugona kushuwa iproof vasingadozivi kuti tisu vamwe totoshanda navo kubasa uko havazivi vachibvuma Ah. Still amazing, you guys. so, so, uh, ah, USA iko patakatanga kuliva. Amazing. Saka, tii ndiyo yandiri kuona ndo iskiri upcoming futi here kanaaiskiri upcoming eh. but umwe noumwe eh, ndingangoti mune munhu akasvikwa namwari mm. ane zikiri rake mm. yango mumusoro ndokunga bumu rangu randakagekwa mm. haisi first time ngoriona mm. ana anti ndimaudei pazita kuti tindi vamoiziva mm. right eh, tindi ndeingoriwo ski eh, ingotiwo musoro ungoita songo like ango plus ikandichinda akoka ezomona idi ndadonorinyuyo mm. unotsveta umbonorinyiwa rinyiwa wabva woona kutoti uyo yeah. uyo anenge anazo muchano nyangwe ndisina five dollars right yeah. unowapfeka jacket re hundred dollars isikiri futi here imari makitoiudza kunyanya ngopfika pfika kama huzwa tikati ah, mm. ndingopinda mumadhonja kuita mm. ya tikaona kuti ha ah, zvawandiwe yaitimboita zvedu toga ah, poho mana samba timene nguva yekuma eh, tikati tichipamhidze kapa kuti isu mm. kupisa kwedu ka hakusi kwekuti kodzika but mondoswedera kure modziya muri kure atisi fulemu nemazimbe empumbu empumbu anobvira bu ichitobvira kubva makuseni kusvika usiku kusvika makuseni inda kuda novata saka mati kuti komana mati moenda ngoi makuna ngozi yakadaro ingotitora yadi mukindi tozvibvunza